Ah, nyaka nitiere chudo moro nyaka bedi mm. nikech mokwongo kaka koro an gi level na kama nitiere sani mm. pod mhm. ahaya piano mm -hmm. to jowergi be owe tijegi kabiro kwadhi wer kata e liel donge sabun moro to nyaka bedi ma kata ka ng'ato dok ode to dok e kata mana gi sukari moro mano to nyaka bedi mm -hmm. nikech igolo ng'ato e programs ge ma en go mm -hmm. mondo udhi uwer kode. Samoro udhi uwer e liel gotieno te, ubet e koyo. Kendo kiny the, the following day sama itimo burial be pod un kanyo. Ng'eni ng'ani de be nie ndala, dodhi o- ogo kata mali moro donge oyudo sapa. To ma koro in kode donge nyaka mich moro bedie. Eh, En en winjruok Kokalo kuoma gi wuon dala mm -hmm. kata wuon nyasi mm -hmm. en mana gimoro matin mana ma ng'ato dokgo e ot iwacho ni ipodhoga e ot mm -hmm. uh, nikech kaka aneni uh, ah, Eva tiende ni idwa ibedo jawer kata igerori mondo mi ibed jawer mm -hmm. e kiwango moro ma in a, a brand ma inyalo luong gi ng'ato ang'ata kata din moro amora mok ni ibedo mana e kanisa ni ka mm.
an gosiepna moro achiel iluongo ni tabi odanga keni kowuoch mm -hmm. kata kok owuoch tang' nowuoch bang'e tabi wachonaga pile build your brand mm -hmm. build your brand ng'eni mano nitie kaka otemo yawo pacha mm -hmm. ni kik awera wera e kanisa na kende to be kik awere wera ni every time agolo pesa na kadhigo studio mm -hmm. onego bed ni chopo samoro ma be studio no nochulore kien mm -hmm. ok ni koro salary na cha ema sika ng'iyo ni eh, wang'ni adagolo wenda beach aiko pesa ma kama wang'ni adadhi timo video aiko pesa ma kama onego bed ni the more mawer tabedo gi brand to brand na ni nyalo chulo na studio kech golo wer expensive mana kaka asewacho cha koro jawer moro amora nyaka ibuild brand nyaka ibed brand mm -hmm. brand ni ema gisebet godo tibro chak luongi ni biwernwa ka biwernwa ka biwernwa ka mm -hmm. to kikula kula wiye kanisa ni kende tisedonje youtube kachacha idwa ni every time iket gima nyien every time iket gima nyien ok inyalre mm -hmm. Yes. Akani kanisa ni home church mari chalo nade nikech gini osechando chando ga jowero gi pastors mang'eny kata jotend uh, jokanisni nikech mm, yudo ka mm. koro samoro onego bed ni usepango tich ma bende odhi wer mm. timbi bukori ni eh, oluongi sindo uh, aparo ni kiwuoyo gi pastani mm. iwachone nikech donge be en dhano mm. Iwachone ni, Pastor, en kama, kama, kama. Gi sani pok aneno pek kuom pastor na, Reverend Emma Omondi. Ko watch to agone erokamano. En ga understanding. Awachone ga. En as long as ni iwachone to tich modong' chien ipango apanga. Koro gima anyalo nyiso jower, just make arrangement gi pastor ni. Ang'e ni moko to tijgi tek. Kendo moko be ok dwar ni jawer Mane kanisa ne dhi wer kama chielo. Oneno ne mae nying. Ok ang'ega gima gineno to ng'eny jower nigi problem no. Kata e band na kanyo an gi nyiri moko ariyo ma oseywakna e wachno. Mm -hmm. Ni nitie kaka pasta mar kanisa gi ok owegi thuolo to an atemo ga encourage nikech ing'e ni werni chal mana gi pasta ma be yalo injili no kech embe ko odhi kama chielo yalo injili to owinjo nitie kaka owinjo ka lekne cha chopo jawer be chal kamano idwa ni iland injili ne oganda mathoth e, koro pastors kata samoro nitie mawinja kanyo waweuru jower thuolo jower oland injili En mana injili, en mana lweny achiel emwa goyo. Kaka pasta chung' e pulpit, wan be wachung' e pulpit kwa yalo injili kokalo kuom wer. To gi sani pasta eh, eh, nato. Eva, eva ing'e ni un e jombetre ma kanisa kata dang' awach ni ambassadors ma kanisa yes. nikech uh, eh, anoga ka tiye ugolo posters ni Sundays wadhi bedo kama Sunday jayal madhi yalo kama to wan gi Eva. Hey, to hey. chieng' moket poster mar Eva to kanisa opong'. Kanisa opong'. Sadaka ber.
Sadaka be chokore maber. Sadaka be chokore maber.
Eh. To sama Eva onge. Eh, mano be nitie. Eh. Koro ineno kise brand ma eh. wawacho cha. Hmm. Kanye ma koro brand no koro chako tiye. Nitie joma inyalo keta kete posta to be ok obi mm -hmm. ka ji oneno ni e jawerni nie posta kae ji mm. pong'o kanisa mm. mano timre mm -hmm. kendo timre gadiera yie gi wachno mm. yes Ma ma ma uchalo jok ma koro ema koro kelo luoro gi jodolo nikech unya baro kanisa ka ngidhi kamano jokodhi mano to adier jawer nyalo baro kanisa mm. to ka in jawer moluong adier mm. gi nyasaye mondo iland injili injili sama iland injili cha injili onego kel kwe injili onego kel riwruok injili ok onego kel pogruok Sama in jawer madwa lando injili kokalo kuom wer to kanisa pogore ok ber. Mm -hmm. Yes. Kata kopogore to mhm. pogore no pogore e yo makare mokwe. Mm -hmm. Yo makwe nitiere ma ji duto mor godo. Ok makoro ji oke koni ji oke koni. Mm. Uh -uh. Koro wada mondo wawuane koro ma brand mar Eva Atieno, eh? yeah. eh? Building brand the brand process. I like eh, that. Eh, nikech ano kwa wuoth ang'ino ka igo kenge mos mos mos mos the yeah. brand dongore. Brand dongore. Brand dongore. Nyisa mm. ni to brand ne. Mm. En lek mane ma bende samoro ni godo gi brand ni kata jawer mane kata mana jathum mane ma samoro neno to ineno ka mori to idwa ni mondo ibed e kiwango no mm. brand mari kineno yani kinenori eva ineni kanye yes. inenori nade aneno kadhi maber uh -huh. kendo gima temoga lamo pile mm -hmm. question no ipenjaga mm -hmm. to dwoko machiwoga nyasaye mondo ti koda kaka en owuon emopango mm. gimoro amora ket e lwet aketora e lwet nyasaye emomiyo kane ing'iyo ka nachako gi kaka an sani mhm. ok nitiere pogruok nikech mhm. awera e lwet nyasaye mhm. to kochuno ni nyaka yier jawer ma adwa nakopi kata agombo mondo obed abed kaka en mm. sara key sara key every tuesday en gi gathering nairobi kacha kendo ji dhi lemo ji dhi adhia lemo mm. band be en godo ma ose, ose build brand mm -hmm. maybe level no kop chuno ni nyaka duok ni jawer ma nyaka mang'iyo ni adwa nabed kaka en mm. to duto chutho chutho nyasaye mondo ti kuoma mm. an vesel mar nyasaye mm. an agulu mar nyasaye mm -hmm. omed chweya kaka en owuon mm. opango mm. kamano ma target audience mari ma samoro inenori ka bende e, eh, nesingene samoro iseleko heba yawa ni samoro ileko ni pongo jomo kenyatta
lek go nitie kati pongo stadium hey, ah, eh, hey. Eh. lek go nitie mm -hmm. lek go nitie mm. kamano ma ang'o ma kadhi timore ni to chieng' moro wach ni e yawa nyasaye kari ne dier ma ma ma e lamna ma bende asegbedo ka gomboga Bran nikech eh, wano kiwero wende mag dholuo iwero wende mag Kiswahili samoro mm. bende iwero wende mag ma kizungu mm. nyiswa ne gimomiyo timo mixing mix languages gintie jogo ma bende koro gin gin gina gina kizungu strictly mm. jomoko bende wera wera mag dholuo gi kata mana mag Kiswahili but mm. wane ni kichwado dholuo koni chwado kizungu koni chwado soyo koni mm. mm.
achwado gi te nikech gite gin gik ma winjo mhm. kendo understand mhm. gi kama beteni mhm. an gi fans ga awinjo dhok go te koro kiwero dholuo ahinya ting'e ni we jomoko oko kiwero kiswahili ahinya to be dholuo bing'e ni mit nikech kawuono wan e adundo adundo jaluo e to koro an achak wach wero kisungu e adundo jaluo kae dong nyaka wacha wacha dhowa maber mondo awer dhowa maber mondo ji owinji to gima anyalo wacho Wer birona gi yore mopogore. Nyoro nyoro kae an gi wer mar kizungu ma be nyo birona. Luwore gi kaka roho obironi. Koro roho ema osetelona e wero wendego gi dhok go te. Nikech ing'eni sama roho okeloni wer, kata okeloni mo- kata mana gi dho lang'o, dho, yani dhok mokeloni godo no ema nyaka iwere go. Kitemo ni iloke to ok olokre. Mano e gima aseneno nyaka nachak wer. Kata wer mane achako go mokwongo mar Wan God, natemo loko gi dholuo. ok lokre ok donji mm. nyaka iwere mana gi dhok mobiro ni godo cha nikech obiro ni gi dhok mobiro ni godo no to obiro ni gi tune mm -hmm. to obiro ni gi words mm. koro mondo iloke mm -hmm. ok yot ok yot yes Er, erokamano uh, uh, aneno kiwacho ni ok yoywe ichwado kacha dholuo ichwado kizungu kacha mm. ichwado kiswahili kacha nikech audiences magi Uh, samoro opogore to yes. brand mar Everny uh, gi seche gi wanyalo wacho nikech ng'e ni wachoko local brand national brand international brand eh, mm. sani eh, ineno ka bende koro your aim ineno kata ka samoro nikech sani koro apani wacho se kawuono luongi seme mm. bende oseluong kata dhoudi moko mopogore gi oganda ma joluo gi e, oseluonga kamwa mm -hmm. western western asedhi western mi chwado injili western maber kabisa injili western kabisa mm. to gima yudo gi jo western mm -hmm. ni ging'e wende dholuo kichaka oh. chaka tiyudo ka gidonje gidonje e, uh -huh. gihero wende dholuo mm -hmm wende dholuo jo dhok moko gi ohero wende dholuo mm. kata ok giwinj words mm. tiwinjo ka ng'ato wacho ni ogwedhore mm -hmm. e.
Erokamano make mana gi kanyo wadadhi break matin kang' waduogo to wadhi go mbaka ni to wan bende gi gik ma bende samoro gero brand kaka concerts gi bende mm. bende in gi concert ma samoro bende digomb ni omiyo idonje bende nitiere ke samoro kata mana concerts moko madongo dongo gi ma ineno kiluongo jothumbe moko to samoro iweyi oko to mano nyalo chalo nade kaeto wan bende gi jogo mabende noloso brand gi maber kabisa mm. gigoro brand malo to brand olwar mm. e mago nitie e mago nitie koro dhi nyiso ni to e, brand mar evane okenge mage kata ma samoro mise mage ma bende iketo ne iketo ne brand mari ni kata kidhi loko ne nying mbele kata gima bende koro samoro in godo mbele kanyo makmana gi kanyo wadadhi e break matin kapok wadhi e break to wan kacha gi wan ka ndi gi ote ma bende wadwa somo kandi ka kang waduogo telo mar ariyo to bende wadhi aya mana eh, lai magwa facebook page eh, chunya nagi tv youtube page chunya nagi tv tiktok chunya nagi tv nyakoro mge jwang kama bende koro nyalo ornwa ote magi machuok to imoso kacha eva to bende wadhi dha mbele ma e chenro kende moyie ni mondo mi mose jatho e winjo ni kapo ni gima wacho no omulo chunyi tinyalo gwedhe haleluya
kose nade kamano kamano eh, wan ka gi iluongo ni aha wuod ruoth wacho ni ber ndi and then sami baba wacho ni sami baba an pa ben otiende popularly known as brother bernard ramogi tv injili kalo frequency mar chunya nagi yudore nade erokamano maduong' ahinya yudore inyalo sani inyalo dwa facebook page all the social media mm. imanya ma chuny nagi tv tidwa kanyo erokamano kata wacho ni chuny nagi tv bed ka ing'eyo ni ngero moro wacho niya gima ber ifwenyo mana ka ose osewuok e mm. lweti mm. mano nyiso ni e kanisni wa mamoko jower wuok madhi kuonde moko kendo kuno giyude sulwe ma girienye kamano Hmm? Gino sino magirienye seche go eka kanisa cha neno berne to yudo ka chuny jower ose oseya e kanisa no chuth. Mano timore kendo ayie gi wachno kabisa. Hmm. Hmm.
Ni jawer wuok kato dhe kanisa moro to kama odhi to yudo ka koro eh, rieny ma. Nikech ng'amodhi ng'amodhi ire cha eh? orwake gi chuny nono yie gi gimotimoni. Uh-huh. Koro miye opportunity. Mm-hmm. mar wuok mhm. samoro kuma ne entiere kanisa e mhm. to ng'ani nodiye mhm. e odiye ma kata kane oluonge chokruok moro to ni nyaka okwaye rusa kata ka nitiere gimoro e kanisa tiyudo ka oomo jower moko to jawer to en go ka yani okovalue okovalue koro kodhi yudo ng'ama ovalue donge gire cha koro wuok to koro e gima Sami Bernard wacho ka. Eh. Sami wacho ni akeno wacho Evelyn Atieno kono host ni ya jawer kata jo band nigo. Eh, kono host ni ya jawer kata jo band nigo nyaka chul. Chuny mar chiwo ema ji onge godo duto but kata jayalo ikoga bang' yalo. Ah, Koro jawer nyaka chul. Mano adier jower ok kowga, jayalo to ikowo. Jayalo dok dala koting'ore sawa sawa. Eh, ni, ni jadolo, jadolo wawe nade? jadolo dok nago.
Ma miye nyaka bahasha. Brown.
Aya. Eh, eh, antanio joyalo ok dwar ni gidhi kamoro nikech kucho idhi kowe malong'o moloyo kaka pasta ne jiwo wach chiwo and the second jawer nyalo dhi kamoro ma odar be chuth nikech hera moyudo kama nodhie wendo oloyone kamoyaye eh, Chunagi TV loves Rokamano, Chunagi TV and, and Evelyn Sani in national brand because before the year ends you'll be live on Citizen. Amen, amen, amen, amen. Eh, Chunagi TV and Evelyn Atino idhi rau, giwacho ni idhi rauka. Adhi rauka.
Eh. Amen. Kok kamano med kete mana e chunya gi TV ne koro mgaji wang wadhi e, e weche mag wala matin kang waduogo to wadhi go mbaka kacha ni mise mage ma bende koro Evertino oketo ne brand kacha samoro bende idhi nyiswa ni to mae brand midhi dhi godo kose dhi loko nying mbele make mana gi kanyo wadhi e break matin waduogo bang' sama chuo Anang'eyo jal matiyone

Nyakoro mga juwan kamora mara mitira ka thuolo makende moro wakie telono mar ariyo telono mar onagi kod ngolo kama bende wan kande kaachiel koda nyadendi ma bende koro uh, yalo eh, kokalo wer kendo kotimo kacha weche mag injili e yor puoch uh, kod pak kaachiel kod dendo Jehova Nyakoro mga juwan iwinjo uh, wer ma bende wer kanyono mar miye duong' iluonge ni
Ang'eyo jal matiyo. Ang'eyo jal matiyo ne nyakora mm.
Gwejwang. Kidwa winjo werno maber kabisa dhi mana YouTube kacha imanyo kacha Eva Atieno. Mm -hmm. Eva Atieno E V A H. H. Eva. Eva. Kata nyalo wacho ni Evach. Yeah, Eva Atieno imanye YouTube kacha nyakora Gwejwang wacho video kacha ko wacho ne kacha gi 1.1 subscribers. Koro ne samowuok kacha to giboyi kata mana 1.5 yawa oyudo 400 and above nikech chunyona gi tv kandi ma en adundo jaluo wan kandi mar gero jowetewa wagero nyiluo wagero yawuot luo wagero girwa omiyo everton ok obiro kondo kanyo koro gajwang' gima wanyalo konya godo mokwongo en subscribing e youtube channel mara kacha kisubscribe tishare subscribe to kawer moro mori kacha ti ishare oyini bende nyalo download tiwinje kacha maber kabisa yes. tinyalo like mm. e tiwan gi copyrights mang'eny ng'ato osetimo kacha ise inyagore gi gi gi golo wer gi bei mang'eny tiuse cyber sing abich koro the best mwanyalo timo is kidhi e youtube kacha ti subscribe uh, YouTube page Eva Atieno kata dhi nyiyo ka uh, wacho ni gin wende abiriyo gi sani donge koro nyalo winjo gi achiel kachiel then you can also share the same ne nyawadu ma samoro bende gombo mondo mi owinje gimoro maber kabisa samoro ng'ato kale matek lakini wendegi miyowa mijing'o kendo wendegi konyowa maber kabisa kabisa. Mano emomiyo kata ka uh, Saul ne koro uh, Sa, Saul uh, mm. Sam, Saul King Saul, Saul. King Saul ne samoro winjo marach kabisa to nonyalo luongo David yes. mondo gwelne puch matin, matin to winje maber mm. to David be kane nomor kabisa to nomiel ne ruoth Maber kabisa, omiyo wer en gima bende samoro miyo spirit mar dhano kata mana chuny dhano bedo maber kabisa. Mama mm. wan kende kaachiel kod jawer Eva Atieno, en bende Facebook page Evelyn Atieno, Evelyn Atieno TikTok Eva Atieno, Eva Atieno Mpesa Evelyn Atieno Mpesa.
Haya. Ah, Anakana ngene wana wankande ka gingero kama dunga yenye kumkete mwana kande wankande gwegi iluongo ni Gerald Bonyo Gerald wacho nene kande kachiel kod manager mar radio wach maber haleluya gikete kande kono konya ne nyis na ni uh, manager wacho ni mos na nyadendi no maber kabisa kabisa akaw mos mar radio wach maber eh eh to kapok odhi maber nikech samoro ji bende wacho wacho ni eh to bende

Nyasaye nyalo ngima kendo tiyo Nyasaye nyalo Amen.
Erokamano ijo kata ni Nyasaye nyalo. Nyasaye nyalo. Eh, kendo tiyo. Eh. Eh, Kiswahili moro achiel.

Eh, erokamano erokamano maduong' ahinya erokamano owadwa sami baba nowacho ni jawer bende onego bed ni kowe gi gimoro nowacho koso ok owacho kineno kogwedhe kabisa eh, producer yiena mondo wakete nambane yiena mondo wakete nambane ka Eh, wadhi chako gi Sami Baba nyalo bolo ka gima duong'. Kamano. Eh, aneno kondiko ka ochalo jawer mano enyore chon to sani ong'a maber. Kech ong'e gik motimore e kanisa. Ong'eyo ong'eyo weche jower. Eh, to ochalo bende jal ma bende kedo ne ratich jok ma bende lando uh, injili.
Lando injili. Mm, mm, mm. Koro uh, miya namba ni cha. Namba 907.
Eh. Uh -huh. 24. Mm -hmm. 95 mm. 73 mm -hmm. 60 mm.
kendo 07 24 uh -huh.
95 mm -hmm. 73 mm -hmm. 60 mm -hmm. mm. Eh, Sami baba in koro tima tima kamano to wach mondo wa eh, gimitime lela wanyisa nsaji e lela wan ka gi iluongo ni uh, owacho ni ang'eyo jal matiyo ne is the best in haluo songs eh? Kae to Chunyo Nagi TV donge iwinjo ka duol no en base as Sarah K as Sarah's case voice ber kabisa Hallelujah. ber kabisa kabisa koro gima bende wada mondo wange kapok watieko mm. en ni to jal ma bende samoro dwaro mondo miyo idhi werne eh, occasions mage ma iwere to iyudi nade ka samoro ng'ato bende nigi nigi chokruok mare ma bende samoro nyalo were mm. gi kama kulungu kinyal dhiye Ah. Nitie jogo ma bende go dala gidwa ni mondo giyaw giyaw giyaw giyaw dala gi wer. Nitie jogo ma bende nigi parties. Mm. Nitie jogo ma bende yawo kanisa. Nitie bende man jok ma bende yana gi chakruok mar anyuola kaachiel mm. koda liel ma bende ne wacho cha. Iyudi nade to gin ndalo mag ma samoro nyalo dhi ne jok ma bende koro samoro neno odiechieng' ma kawuono. Erokamano.
Uh, nambana oseket kanyo to bende ne jogo mosedhi e YouTube nambana be nie YouTube kanyo ki search Eva Tieno official dhi yudo nambana ni kanyo to ng'enyne ji yudaga kokalo kuom namba inyalo gochona amako simu okay. anytime uh -huh.
Mano namba achiel achiel ni? Namba achiel achiel no. An an gi namba achiel nya chakre na tiek abed adult. Mm -hmm. An gi namba achiel no. Yo kino kionge nembni ariyo. An gi moko to nitie kuonde ma gitiye to mara mo oh, official. Ma, ma, ma is en achiel no nyaka yes, nene. En oh, achiel no nyaka nene. Mm -hmm. E, koro kuom hawi maber an mm. gi jower ma mm. wawuotho godo kendo band iluongo ni The Joyful Singers Band. Mm -hmm. Kuom ng'ono mar Nyasaye an, an gi joma ose record songs bende ni kanyo. Wow. To events mwadhiye en wadhiye birthday, nwasedhiye birthday moro mwawer maber. Wadhi e liete, arita mag otieno, gi wer godiechieng', nyasi moro amora kata nyombo, an gi ji e band kanyo mar Equal to the Task. An angega gi ka wer kama to ka koro wan gi the band, ibo yudo ka kendo koro apogora gi kaka koro an ka. Mm. When tried, I've been tried and tested. Mm. Koro ka in gi nyasi moro amora ma digomb ni jawer mayalo injili mondo obi, Namba na nitie kanyo, wabiro biro. Rates ga very fair. Mm -hmm. En mana winjruok. En mana winjruok. Kamano. Erokamano band ni ni igoye gik mage? Piano kende kose nitie gik migoye be? Band na ni gi sani mm. wago piano kende mm. kulingana gi uwezo mar ng'amu gwela. Mm -hmm. To nikech pod ahaya gik moko. Mm -hmm. Ka wuon nyasi oyie naom jagita, an gi jagita mawuotho godo. Okay.
To drum set be wanyalo hire. Koro wanyalo ting'o full band. Minyalo go full band? Anyalo go full band. Koro ing'e ni mano to nyaka rate ne dhi malo nikech gigi te. Eh. An ahaya gi kuom ng'ama chielo. Ing'e ni nitie jok mo- mong'iyo gi band ma gidwa goyo gineno ka kigo gita Eh, piano. gi- eh, Nikech To gita be jok nitie moko ariyo, ma be nitie bass to nitie solo. solo gi gi gi gi drums rhythm.
eh. to nitie drum set to nitie piano koro kidwa full band oting'o gigo te Okay. An gi joma anyalo go gigo, gige mwaonge go. Okay. To ang'eyo ni mbele ka. Jo mago gigo to nitiere. Nitie. Nikech nadwa kwa ne ng'ato vacancy.
Jo mago yo gigo nitie. Eh. Koro ka wuon nyasi oyie ni wating' gigi te, uh -huh. to koro iyudo ka pesa dhi malo matin nikech gigi nya, ok inya yudo jawer ma nyaka gi drum set, nyaka idhi haya. Uh -huh. Eh. manyiso ni bende ge ka bende budget bende tin inyalo biro mana gi gi eh. gi gi sound gi gi nene ke flash disk ni eh ka budget tin ka budget tin to anyalo ting'o studio eh, studio waluongo ni studio ni studio eh anyalo eh. ting'o studio uh -huh. to studio ni ka ngasewera ng'eyo jal matiyo ne mokwongo mar ariyo dongi iol kode kata an awuon ok abi gwedhora nikech en wer mang'iyogo yeah, yeah, yeah, koro ber ka japiano be ni ka to koro wawer mm -hmm ka ji neno live iluongo ni live mm -hmm. weri gi studio mm -hmm. hey. mm -hmm.
ber kabisa an ka gi chuny wan ka gi sami baba wacho ni chunyona gi tv aseketo an wach pesa ok ngera go i know what is in the power of giving amen this is very important yes. owacho ni ang'e what is, what is, is in, in the, the power, power of giving mano injili hapa ni gini last time you talked about it yes. chiwo chiwo eh. gimichiwo gi chunyi mm.
to ng'ato onyisi ni erokamano mm. very important kendo eh, tero ji mabor sami baba erokamano kuom chunyi no ewacho ni evelyn atieno tried and tested no very serious ah, chunyi na gi tv eh, joma dwaro gik mang'eny go mm. ogol mana pes gi go
owada wer gi full band ber Ah. Onego chieng' moro nena kaka hey. Eh. wawer full band. Mm. Very very nice. Mm. Ipako Nyasaye thum mokue maonge mm. kelele. Mm. Eh.
Ah, erokamano maduong' ahinya koro mgajuang' kamoro amora mitiere akaw thuolo makende mar medo goni erokamano maduong' ahinya kuom kete mana e chuny onagi tv ni wan kande kaachiel kod uh, iluongo ni Eva Atieno ma bende gin ma bende nwago mbaka en ni to brand building brand mare mm. chalo nade wan ka ni mondo mi konye kaka onyalo gero brand mare koro Gejwang nikech en owuotho ka bende otemo mana gere kumoro mopogore opogore kaachiel kod biro e studio kende to owuoyo kodi nyaka Orengo Ajwang' mondo mi ing'e kaka inyalo gero bandne gero bandne achiel kuom konyo mondo mi oger bandne en ki subscribe e YouTube channel mare to yudo followers mang'eny tiende ni sama ji ng'eny kamano to bende nyinge dogo bedo malo Yes. to band medo timore nade medo dhi malo. Yo kinyal bedo gi nying maduong' tin gi ji ariyo subscribers. Donge? To kinyal bedo gi gi, gi subscribers mang'eny to nyingi bedo matin. Matin. Matin ne kaka imedo dongo to brand be medo dongore. Brand be medo dongore. Brand be medo bedo maber kabisa. Koro gima wakwayi kaka Chunya Nagi TV en ni kindly eh, Sami Baba can I say subscribe subscribe e youtube channel kanyo mar eva atieno chunyo nagi tv bende kik wi wilgo eh, nyaka ifolo ti subscribe ti luwa mm. e eh, koro ka imi yudo magi mang'eny kabisa ama mm. namna gani mm. e, wan ka gi iluongo ni um, nyariro dikson junior mit ndi steve med ting'o jower mekwa malo poch gi pak ne tim chunyo nagi tv erokamano mano gerald bonyo mm. Opakore ne wuod wuod Nyang'acha. Wuod Adhiambo.
Wuod Adhiambo.
ah, ber kabisa kabisa. Kamano.
Eh, kwa kamano gima samar nyalo penjo mana mogik en ni to Eva Tieno ma e brand midhi dongo godo kose mbele ka idhi loko brand ni. Ah,
brand ok anyal loko. Kinyathi konyuoli timiyi nying. Nyingno ema idhigo. Nonyuola kochaka Evelyn Atieno. Nyingno ema pod an go nyaka kawuono. Mm -hmm. Band mane Nyasaye omiya aluongo ni The Joyful Singers Band. Mm -hmm. It comes from the word joy. Joy. Nyiso ni sama wapako Nyasaye cha to wan gi mor moro e chunywa. Alamo Nyasaye nodong' mana nyingno. Kaka medo dhi nyime, odong' mana kanyo nikech nyingno nigi sababu. Mm -hmm. Building brand ok yot. Kata mana mana bede chunyona gi TV ka. Dong ma brand ema bil. Ka wuok kata idhi yudo ka subscribers omedore. Mana dier. Ka wuok kata idhi ka gwenda omedo sudo nyime nikech iyudo ka samoro nitie ng'ama nok ong'eyo ni nitie wer moro ma iluongo ni ang'eyo nyal matiyo ni miwero gi Evertien. Mm -hmm. Mano kaka dhino Abel brand. Ka nye ane Ramogi nya Abel brand. Koro mano e brand ma adhi dong' godo to Nyasaye mondo oti kodwa kuom ng'wono mar Nyasaye mondo water nying Nyasaye malo, waland injili e tunge pinje mopogore opogore. Kamano. Oteni mogik ne jakanyanam kata wachni mogik? Wachna mogik, anyalo bedo gi weche mang'eny To gima daher wacho ne oganda mawinja, gimwa dongo de piny ka en tiyo ne Nyasaye. Karango koni gi koni, Nyasaye no kende mwadong'go. Piny okethore, piny oserumo. Gik moko timore matek, maricho be. To kimako Nyasaye, tiyudo ka in gi ng'wono moro mar kalo kuom gik matimore ne dhano sani. Dhano okawo tich Nyasaye koyuma. Wakonyuru jower lando injili. Wasupport uru jower. Onagi mawinja. Hmm. Wakonyuru jower makaluo mondo odhi nyime gi lek magin godo. Hmm. Wacho ni gimi gimi gimi chiwo gi chuny maler nyasaye timango nyasaye gwedho eh. kata imiyo mana jawer siling mia achiel odhi lamoni nyasaye to nyasaye nyaka duoke lamoni moro Waheruru tiyo ne Nyasaye, kendo wadwaruru Nyasaye motegno. Mano e wach ma an-go ma anyalo nyiso oganda joma winja. Wadwaruru Nyasaye.
Erokamano kapok watieko an gi ote moro kande chunyona gi TV abiro manyou kendo abiro ya Ramogi TV koni achop Kisumo dala. Amen. Chunya omor kaka ugero ne Eva Brand. Erokamano wan warwaki gi erokamano duong' ahinya. Eva wachako gero chon. Eh, eh, ade mwagere ka to dhi redio wach maber. Eh.
Tadhiera mogi. Eh, tidhiera mogi.
Eh, kendo sani gidwa teri kacha e ng'ato nosewacho ni nyaka dhi e raoka e raoka nyaka idhi ayie gi wachno donge iyie gi wachno ayie gi wachno eh mano be ber kabisa kech ya wuot lube matiyo kacha eh, eh koro eh. dang ang'o ma dang mon gi mondo miyo gikonyi kacha yawa eh nikech mm. ah, gerruok kaka oganda gero kamoro achiel en mm, gima ber mm, kabisa en gima ber sami ting'ori malo kanyo Be ikonyo ji mang'eny. Sani iya obande ji chiemo gi nyingi. Yes. Ber koso ok ber? A ber. Nyasaye konyo koso ok konyo? Ah, Nyasaye tiyo. Ber.
Donge, mm. kamano nyakwar mgaji wang' kamoro amora michako thul makena wago niro kamano maduong' ahinya kuom medo kete mana e chuny onagi tv adundo jaluo agone erokamano bende ne medusa mara mano kete momiyo chenro ni ochopo ni kamoro amora mitiere kawuok e studios mag chuny onagi tv e nyaka kama intiere no mabende iluongo kata ni nelson mandela okore kaachiel kod wendona modhial hey, mano nya injili nyadendi yes. Eva Atieno mokawo thuolo mare mochopo kaendi kendo tich mar ariyo kendo go mbaka gi onagi wao duto te kaachiel kod puonj ma bende miyo jower wetegi gi mijing'o bende temo medo ji wakawo thuolo makende mag onyiro kamano maduong' ahinya ni med tiyo tich maber med iwacho ni kinda e ng'wech donge kinda, mm. eh, kinda ng'wech kwa kamano mane tayo chiro ni en an Steve James aka Nyakwar Nyaronyo wan oritu masane Amen.
Nyikwa onagi, nyikwa jokanyanam, mine kod wuone, ojende kod jodongo Yawuowi kod nyiri okweuru. Gima ber osebiro kendo osechoponwa kamoro amora ma wantie. Wahere, warwake, wapake,

wang' jowi ma marwa girwa mwageno chopi mondo wambeki siasa weche somo pur ohala kod dongruok kaachiel kod chenro mamoko. Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo.